Хәтле халык утыра иде. Күпчелек делегатлар регионнарда Татарстан Яңа гасыр телеканалының дини тапшыруларның вакыты уңайсыз булуын ассызыклады. Безнең секциядә Татарстан Яңа гасыр җитәкче урынбасары Миләүшә Ләбиб кызы Айтугановның булуы безнең бездә инде менә бу мәсьәлә уңай хәл ителер дигән өмет уятты.

Мин әйтер идем, көрәш кенә түгел, ул хәтта дошманлашу дип тә бәяләнергә бик лаек. Мөхтәрәм җәмәгать, быел үзенчелекле ел, чөнки менә август аенда безнең инде татар-башкорт дөньясындагы бердәм диния нәзарәт дезинтерграцияләүгә егерме ел тула. Башта менә бу дезинтеграция булганнан соң сез хәтерлисез, бөтенебез хәтерлибез, үзара дошманлашу субъектив, шәхси плоскостьта барган иде, ул характер инде аерым шәхесләр арасында хурлашу, түбәнсетү аркылы күзәтелгән иде. Аннары исә менә бу дошманлыкның ниндидер идеологик нигезләре, чалымнары күренде, ваһһаби һәм башка агымнар күренде. Кызганыч, ул сүз. Ярлыклар, жупел кебек инде, дә кулланылды. Кешене нахакка гаепләргә, түбәнсетергә һәм башка. Ну, агымнарның ниндидер объектив бер платформасы бар инде, ул агымнар реально бар бит инде ул арабызда. Ә Хәзерге вакытта, менә соңгы елларда, әлхәмдүлилләһ дип әйтәбез, шул җәһәттәге дошманлык кискен булудан туктый башлады, минемчә. Тынычлана башлаган идек. Ләкин гаҗәпкә каршы, менә карагыз, хәзер алдыбызда, менә бу соңгы ел узып үткән форумнан булган мөддәттә яңа этап чалымлана. Хәзер яңа яулыклар, Уйлаучылар күренә башлады. Жук еллар уже әзер дисәләрен дә, алар чыгарып менә кыйнарга әзер булып торалар. Ул биредә дә ишетелә, ишетелде инде. Менә мин, мин, сез дә ишетегез, мин дә ишеттем. Кадимче, җәдитче сүзләре хәзер чыкты. Алар да гаепләү, кыйнау инструменты буларак яңгырый. Шулай бит инде. Ә бит аларның гомумән нигезе юк. Ну, нинди, син, мин, нинди җәдитчә кадичә, сез уйлашыйк дә мәрә. Менә ул вахаби ярлыгы кебек дөрләмәсен вакытта, менә бу әле бүрләнеп килгән вакытта, минемчә бөтенебезгә, менә бу очрашудан файдаланып, акылы фикергә килергә, андый бүрләнеп килергән яңа ярлыклар куюны булдырмаска Әлбәттә, арабызда диннән нәзарәтләр күп. Хәзрәтләребез күп. Менә биредә дә мең кеше булып без килдек. Урын, дәрәҗә өчен конкуренция булуы табигый. Ул бөтен кешелек җәмгыятьләрдә конкуренция бар һәм булачак та. Әмма менә шул конкуренцияне, минемчә, әйдәгез сөйләшик, ярлыклар, ясалма шундый гаепләүләр белән пәрдәләмәскә. Тугры эшләргә кирәк, эшебез бер, бергәлекне саклыйк, хәерле эшләр, гамәлләр бәрабәрендә үзара ярышыйк, хурлашу юлы белән түгел. Инде конкрет, менә безнең сөйләшү секциядә конкрет тәкъдимнәр дә яңгырады. Чөнки Чыгышлар арасында төп тема ишетелде, менә бу традицион мөфтиләребез, имамнарыбыз, ну, искәрмәләр әлбәттә бар, интернет кырына, менә Живой журнал, блоглар алып барырга әз игътибар бирә. Ә бит беләсезме, хәзер кайбер блогерлар, мәсәлән, йөзләгән мең аларның укучылары бар. Ул бит инде любой газетадан, любой интернет изданиедән дә аларга иярүче бар. Ә без дә шуны эшли алабыз бит югыйсә. Без бит инде имамнар булгач, халык алдында торабыз. Без аларны ияртергә тиеш. Кайберәүләребез бу турында эшли, әмма кызганыч ки, хәтта зур мөфтиятләрнең интернет сайтлары булмау инде гомумән заманаилыкка туры килми. Аны без аңларга тиешбез, чөнки сайтсыз булу, Зур эшчәнлегебезне күләгәдә калдыра. Халык аларны белми. Шуның өчен инде менә бу тәкъдимнәргә килгәндә, һәр диния нәзарәте татар телендә эшләгән мәгълүмати ресурсларны булдырырга тиеш, бигрәк тә сайтларны, газетларны һәм башкалары. Яңа ачылачак Татарстан Яңа гасыр планета дигән каналында ислам диненә, дини идарәләр эшчәнлегенә махсус тапшырулар оештырырга, Россия төбәкләрендәге дини идарәләрнең мәгълүматларын тиздән буш эшчәнлеген башлап җибәрәчәк Татар иле порталына урнаштырырга, Федераль атна вакыйгалары газетасын чыгып килүче газетасында дини сәхәфәсен киңәйтергә, мультимедиа тармагын, видео, аудио, электрон дини әдәбият, кебекләрне киңрәк үстерергә, социаль челтәрләрдә күпкырлы эшчәнлек алып барырга, Үзебезнең эшчәнлекне инде дини тарихи мирасны кулланып киңрәк файда итәргә, аннары инде дини, иҗтимагый, сәяси татар телле газетасын булдырырга һәм менә бу мәгълүмат кырында эшчәнлекне мәгәр кирилл хәрефләре белән генә түгел, ә латиница һәм гарәп хәрефләрен кулланып та татар телендә махсус урын бирергә. Инде киләчәктә, бәлкем, махсус ислам телеканалында эшләргә, бәлкем аны интернеттан башлап җибәрергә дә була. Һәм соңгысы, менә бу мәгълүмат чараларында дин әһелләре чыкканда, араларыннан инде югары квалификацияле, белемле, мәзһәб үзлегеннән хакыйкатьне ачып бирерлек рәвешендә кулланырга.